ndenda ngu otugambire aha nshonga egi. Hati orareeba, hariho obu orahika omu ka, okashanga omukazi akutebenkanisize nk'akanyama, okashanga omukazi, okareeba nk'omwana yaajwara nk'otujwaro otu we otaramanya, ati nyowe ati naaguzireyo twa kateni, ati nyowe ati naagurayo otusohaani, Hati, ecweco nk'omu bushwere kyo kikatambuzibwa kita? Kiboniire nikyo because abakazi baitu bu tibarakora, barareeta akasente kwonka akasente of course n'akomukazi kwonka hariho ababiine omutima aragira bati we esente ezi yatunga azikore kutunguura eka agire bati areetemu akanyama oshange ari akanyama karungi akahisiza otaramaho karetwa but still ah, mbwenu oshange yagira bati mwine kateni maybe tizihikireho gye nkaha rwigi agureyo katenzi like something like that a woman like that doesn't she need flowers really Ah, baiburi negira ngu omukazi w'omutima Mm. ah, egyo n'enfumu ashatu n'emwe ngu ashebe omu bingi ebi erikugamba Mm. omutima gwiba gumweseka ahabwaki ahabw'okuba Ashemeziibwe ebiro by'amagara ge byona.
Ashemeziibwa.
Ekirikumanyisa omuntu ku orikuba nomushemeza, nomukorera ebi arikukunda nkoku arikubikugarurira. Kwonka nkoku owakigamba ku ndi nikwo nakyetegyereza, ogwo orikuza kuhika omuka okashanga yahiisize enyama ei otarikumanya ei yaaruga ahabw'okuba waagira ngu naakora aine esente ze. Tihaine sente ze ezi aine. ahabw'okuba esente ezi akazikora atakaizire ewaawe. Hati obu ari owaawe, ezi arikukora n'ezaanyu ti zeeye. Kuri haine ezi aine ezi arikubaasa kugura enyama okaija okashanga yaahiire, egyo nyama tinkuhamya ngu niiwe arikuba agiteekateekire, haine abu yaagigurira. Ahabw'okuba ku yaakubaire eri ey'owaawe okabaire noogimanya ngu eki kiro baateeka enyama. Kandi shi ku waatandika ngu omutima gw'omukazi. Ashemeziibwe ebiro by'amagara ge goona. Kashi hati yaakureetera akanyama. Yes. Ashemereire kuba still naakushemeza ebyo byona naabikora orikubimanya. Enyama kuri otakumanya ei yaaruga, Banywani be noobamanya? Emyenda y'omwana ei yaaruga aha rushuba ngu yaagigura nari aine abu baagimuha? Aho torikubaasa kuhika aha nteekateeka erikugira ngu n'ogu mwana naabaasa kuba atari waawe? Ka ni bingi ebi otarikumanya. So ni kirungi munonga kugira ngu ku araabe ari omukazi waawe, nk'oku turi ab'eishe-emwe, omushaija n'omutwe gw'eka, omukazi n'omutwe gw'abaana, omushaija n'omutwe gw'eka harimu n'omukazi harimu n'abaana. Tihariho oku omukazi ashemereire kuba aine puroguramu ei arikureeta omu ka akagikora omu ka yaawe iwe ori omushaija. In the first place, niiwe waatandikire eka nk'omushaija ahabw'enki haine oinemu puroguramu ezi otarikumanya. omu ka eyaawe ei waakozire. So ku araabe naabaasa kukoramu puroguraamu ze ezi ezindi, hariho na n'ebingi ebiri bikuru ebi otarimanya ebirikubaasa kuhika aha muheru okeefuuza okafa kitahweireyo. So n'ekintu kigwire omukazi kukuteekyera ebi otakumanya, nikyo Ruhanga yaatumire yaatuuzire Adamu omu kibanja kya Edeni in the first place akarya ebi atashemereire kuba arairya. Ruhanga akamugira ngu bataribirya Omukazi yaaba nibyo yaateeka, yaaba nibyo yaamugaburira. So it is wrong. Set your standards, kibe nikimanywa ngu omuka owaitu, omuka eyangye ei naatandikire ei ndi mukama waayo, nikwo turikutwaza tuti. Yes nookora sente kwonka ti sente zaawe n'esente zaitu. Nk'oku ezangye ziri ezaitu, nan'ezaawe n'ezaitu. Ku oraabe akyineeze ari ahu eri azikorireyo. hati nyowe Avoidinga worst scenario. Eh, aha. Omwana wa kire tikikwenda ngu kibeho oshange ori omugyenyi omu ka eyaawe.
Oh. Ori surprised. Yes. Ku orikuba omugyenyi omu ka eyaawe, it means aha ti hawaawe. Aha. Hariho egi ei bakugye, abamwe nangwa abakazi nibaye nibahika beenda ngu bagyete ngu ni keya. Aha. Kwonka keya ekwiha omu kishushani kya nyine eka. Mukama w'egi eka hati oba omugyenyi ebiriyo nibibaho tokugira ki? Tokubimanya.
So that means egi eka hati tokimanya ahu erikugaruka. Yeah. Yaaba ni ka ngu ni birthday. Surprise surprise why should you be surprised omu ka eyaawe? It might nikibaasa kureebeka nk'ekiboniire. Ahabwo aha but for excited people no Yeah. matter omuntu aba kuba bari excited Yes, about life yes, eh. noyenda ebyoku excitinga but for a man you are not in for these excitement things. Yeah.
noba ori omuntu mukuru oyine kuba nomanya egi eka negarukahi because omukazi there are scenarios ozokushanga ngu omushaija you are actually struggling
Yes. oine i- i- oine eibanja oine loan eyi oriyo noshashura oine ebikunyigire actually bari hi- police eri hino kwija Mm. hati wakutaho omu kushangire ngu ba- bareeta enyama Mm. ogyereba ozi nyowe kunze ngu eki kishemereire n'okukuhumurizamu kugira kugira ngu obwe mbeire kuri mu maraka omuntu yatebenganisa akanyama nikikuhuumuriza
Yaakikugambiraho befo? Akagira ati, Haza, na nyinemu emitwaro yangye ikumi. Nti nahingire eizi aha tugire ki? Tugureho akanyama. Then naiwe okagira chance y'okumugambira oti, Kwonka, kuri oineho egi ikumi, landlord yaaba yanteereire esimu omu kasheeshe, naayenda ki? Rent. Mbwenu ka tumuheereze emitwaro munaana reero egi ebiri tugipuraningire. kwonka obe involved otashanga haine ebizibu ebi oriyo norwana nabyo behind there kandi we omukazi ariyo nayenda ngu areete just excitement wakireba? Kyamanyisa nahi yobaasa kuba arabaasa kushashura rent Yes.
nayo ashemeriire kubanza yakubuuza Yes. kugira ngu otaba oine another agenda yeka Yeah. hati wakakora ebindi Yeah. ebitari omu agenda.
Yeah, ahabw'okuba family y'omuntu ti kintu kiri temporary. Family it's not you living and dying no no no no family negumizamu. Omusingye gu wagyombekaho nigushisha ki? Ba hara bawe baza kukura babe bakooha, batabani bawe nibaza kushwera ba hara booha. Ekyo ku orikuba otakyombekire hati iwe na n'omukazi we mukakyombeka, omukazi akamanya ngu naiwe oyebembeire egi ka. N'abaana bakamanya ngu bembiirwe, bebembiirwe nyinabo na naishebo, ahabw'okuba ebyo byombi bombi nibabyetenga. Kyaba kitabaire kityo, nihabaho akabi ahabw'okuba famire eri pamanenti. Ekirikumanyisa waayombeka, waayombeka eka ei bahara baawe batarishwerwa, ei bataba nabo Ei baraza batarashobora kuba baramanya abata- bahara baawe baramanya ngu barabaasa kweprovidingira Yes. barabaasa kwekorera eki na kirya behind even the back of the of- Yes. of their husband.
ahabw'okuba ni bahara ba wa mukazi owaabaire ariisiye iba ebi atakumanya ei bikuruga obugomi tibwayeyongyera haza oramanya
Ku waagamba ekyo, naateekateeka oramanya ngu orabaasa kuba eka yaawe iwe na sitandadi yaawe, eka yaawe embeera eri aha sitandadi nkye kwonka ku ori ow'omukazi n'abaana baawe sitandadi eze ahaiguru. Iwe eka yaawe ogiteebeekanisize kugira ngu itwe enyama turazirya nka buri sande Yeah. kuri omukazi akwereka ngu mu- enyama turazirya emirundi eshatu kuri standard yaaba etembe aho niho bagura ebi- ebijwaro ebyo- ebi- ebi- ebyotayenda bijwarwa omuka aho niho wagye and eventually hati oraza kugamba niwe obiguzire Ah, ah. Kandi Kasha turaza kugira ngu uwo yatashemeye kubigura ti- tiwatwire aragura Eh, konka ekituma omushaija naaba niwe yaagyenda akaronda omukazi akandi akamureeta owaawe, nikimanyisa ngu niwe aine puroguraamu y'eki ekyatandika. Tindikwombeka kampani yangye nkagira vaisi akaba niwe yaategyeka kampani kandi ndu, no. Egi ku eraabe eri famire etandikirwe eyemereire aha iziina rya baine, neeza kukora ebya baine. Ku eri etarikubaasa kukora ebya baine, egyo tiyo kampani eyangye ei ntandikire. Hariho obu orashanga baine, hariho obu orashanga omushaija nawe araburaburamu, okagira ngu weeza ogwo orikwenda naaraburaburamu, hati omukazi we akore ki? Yaaba aine akasente ke, hati oraba orenda. Naaburaburamu ahabw'okugira ngu iwe naiwe oine puraani ye ei yaatandikiire eka ye. Ekya- ahabw'ekyo noomanya ngu naaburaburamu ka speed ni kakye ni Eh, niyo kakye. niyo speed niyo puroguramu y'ekaye we puroguramu ey'ekaye bo tibakwiruka ekirikutuma omukazi yaashwerwa omushaija ari kuba oraabura mukyo kiba nikyo niki
ati kandi kuninye waabuza Ikaja. nagwerwa akagwa nawe Eh. wagira ngu nooshanga naaburaburamu Eh, eh, ahabw'okuba

y'omushaija. Yes waagira mu authority niiwe oine ebi okuragiira kwonka nikizooka omushaija noobaasa kutuma omukazi otaza ati tindiho naaningira ngu okore eki. Noobaasa kumuha asayininga ku delegatinga you can delegate haza baakuheereza kaadi y'embaga aba ariiwe waazayo kwonka still kiruga ahariiwe. kibe ekirugire omuri iwe orikumanya ekizire kye ekiriho. Kwonka abatari bakazi ba hati akukuteerera esimu ati haza nangiire kureba nywani wangye ati kwonka nimbaasa kugija nimbaasa kugija nyinkya kare. Kyatandika kita? Iwe otarikukimanya ngu naazayo so n'obu yaateera you can't change anything. Opinion yaawe teine eki erikugira ki? But you know meanwhile.
Because ainemu eza transport. Because kwonka ec- nomanya butoosha eventually tiine tayenda kugira ngu mpa transport nenda kuza kureba banywani bangye aziinemu Mhm. so yakugira ngu naaza kureba banywani bangye is that eh? yakugambira
ryari nari yayahikireyo Eh, Ah, nomanya ngu emirundi emingi nokureeba nagira ngu omushaija nanshereka tindikumanya ebirikugyenda omu maisho dadadadada but meanwhile Hati yaateeka enyama otarikugimanya. Mbwenu omukazi ku aba aine akasente ke, akahurira yaayenda kugurira omwana ekijwaro, ashemereire kukubuuza? Yes.
Akahurira yaayenda kugura akanyama omuka, ku naahurira naayenda akanyama. Yes.
Yaakubuuza okagira ngu toinemu akakugira ngu we ngu ainemu. Aha. Omuha go ahead. Yes.
Naro yanga.
Naro yanga. Yeah.